Helo, a chroeso i drydydd modiwl DAPL, Arddysgu Proffesiynol i Uwch Arweinwyr. Fy enw i yw Rachel Clark, a fi yw sylfaenydd a chyfarwyddwr Apex Educate, sy'n gwmni gwrth-hiliol ymgynghorol. Mae'n gwmni sy'n gweithio gydag ysgolion a chyda sefydliadau. Mae hefyd yn gweithio gyda gofodau gynharach a cholegau. Mae'n cefnogi arweinwyr, staff, teuluoedd a dysgwyr ar eu siwrne hiliol unigryw. Os ydyn ni'n edrych ar y cartŵn ar y dde, mae'n gofyn beth sy'n bod. Yr un pellter ydy o. Mae'n bwysig i ni fyfyrio ar y ffaith ein bod i gyd wedi cael profiadau bywyd amrywiol oherwydd ein nodweddion hunaniaeth ac mae'r nodweddion hynny'n traws-dorri sy'n golygu ein bod yn rhyngweithio â chymdeithas mewn ffordd neillduol, ac yna cymdeithas yn rhyngweithio a disgwyl y pethau penodol gennym ni. A dim ond pan edrychwn ar beth yw'r nodweddion hunaniaeth hyn y gwelwn y cyfle pwysig sydd gennym i weld a sylwi ar y rhwystrau sy'n bodoli a meddwl sut orau i'w dileu. Felly, Pwy ydw i? Fel yr eglurais yn barod, Rachel Clark ydw i. Tan ychydig flynyddoedd yn ôl, roeddwn yn ddirprwy bennaeth ar ysgol gynradd fawr yn Brent yng ngogledd orllewin Llundain, ardal amrywiol iawn. Roedd yn amrywiol o ran diwylliannau ac o ran crefyddau, a chefais amser gwych yno, ond cefais fy ngalw i ffwrdd o fanno oherwydd bod galwadau'r dysgu a'r datblygiad proffesiynol hwn wedi dechrau tyfu. Rwy'n ferch i Elaine Clarke, oedd hefyd yn bennaeth llwyddiannus iawn yng ngogledd-orllewin Llundain, ac wyres Betty Campbell, MBE, sydd yn y llun ar dde eich sgrin fan hyn. Ac fel teulu, roedden ni'n teimlo mor ffodus a breintiedig i fynychu dadorchuddio ei cherflun a bod yn rhan o wead y broses gyfan honno o greu ei cherflun ac yna rhannu'r diwrnod byth gofiadwy hwnnw yn 2021. Felly siarad am hil, tegwch, a bod hyn ym mêr fy esgyrn. Dyna ran o'r rheswm pam y symudais i ganolbwyntio ar y gwaith hwn a datblygu gwybodaeth a sgiliau eraill hefyd. Rhaid i fod yn wrth-hiliol gael ei weld fel ffordd o fod yn lle, fel label, ac yn rhywbeth yn bendant wnaeth fy nain i yn yr ysgol yr oedd hi ynddi. ym Mount Stewart sy'n dal i fod yno ac yn dal i ffynnu ond hefyd yn ei chymuned leol. Os na chawsoch gyfle i weld ei cherflun, da chi, ewch yno i'w weld. Mae yna hefyd adnodd Betty Campbell dw i wedi ddatblygu gyda llwyth o ddatblygiad cwricwlwm i ddysgwyr a hefyd i staff. Felly, os ydych yn ystyried sut i ddefnyddio eu hanes i helpu i gyfoethogi eich cwricwlwm chi, cofiwch gysylltu, oherwydd mae'n broses drochol ac mae dysgwyr yn mwynhau hynny yn fawr. Yr hyn a lwyddodd i wneud mor dda yw sicrhau bod yr ecosystem dysgu'n gytbwys, yn deg, yn adlewyrchu eraill, ac yn adlewyrchu unigolion neillduol. Roedd hyn yn sicr wedi cryfhau y craidd, yr holl bobl ifanc a'r bobl yn ei chymuned. Gymaint felly, fel ar ôl gadael, ei bod yn teimlo'n llawer cryfach i ffynnu mewn gofodau oedd ddim yn economaidd amrywiol, hiliol amrywiol neu ddiwylliannol amrywiol. Un o'r pethe dwi'n cofio fy nain yn ei ddweud wrth i fi oedd, Rachel, cofia, doeddet ti ddim gwell na neb arall, ond yn sicr, dwyt ti ddim gwaeth. Ac mae hynny wedi aros gyda fi. Dw i'n cerdded mewn i ystafelloedd a phobl. Maen nhw'n mynd i ofodau a fy wyneb i ydy'r unig un sy'n debyg i un fi, sy'n cael ei hil-ddiffinio fel du a benywaidd. Ac er bod fy nain wedi gwneud llawer o bethau gwych, hynod a llwyddiannus, un o'i phrif broblemau oedd y ffaith pan oedd hi'n mynd i gyfarfodydd penaethiad, mai hi oedd yr unig berson oedd yn edrych fel hi. Eto, wedi hil ddiffinio fel du a benywaidd. Ac er bod y cerflun yn gyflawniad anhygoel ac yn fesuriad gwych o'r gwaith bendigedig y mae Cymru wedi wneud ac yn parhau i wneud, a dweud y gwir, yn y flwyddyn hon, 2026, hi o hyd fyddai'r unig un a fyddai'n edrych fel hi mewn ystafell. Ac felly, ie, hi yw pennaeth du cyntaf Cymru o dras Affricanaidd Caribïaidd, Hi fyddai'r unig un o hyd. Mae'n ddathliad, yn wych a rhagorol a chwbl haeddiannol, ond ni allwn weld ei cherflun fel atalnod llawn. Rhaid i ni ei weld fel coma, a beth allwn ni ei wneud fel arweinwyr i sicrhau bod eraill fel hi'n cael mwy o gyfle i symud drwy'r system? Felly, amcanion y dysgu proffesiynol hwn yw dyfnhau dealltwriaeth o bwysigrwydd arweinyddiaeth wrth-hiliol, bod yn glir ar y gwahaniaeth rhwng bod yn ddi-hiliol ac yn wrth-hiliol, a myfyrio ar ddatblygu ymarfer a dealltwriaeth gwrth-hiliol. Hefyd, ystyried sut i gefnogi cydweithwyr, bod yn gefnogol o'ch ymdrechion gwrth-hiliol chi, ac adolygu eich cynllun gweithredu i feddwl beth, o bosib, allai gael ei addasu, ei ychwanegu neu fa newidiadau all gael eu gwneud i'w wneud yn gryfach. A dwi wedi rhoi ar waelod y sgrin fan hyn. Mae arweinyddiaeth wrth-hiliol yn gofyn gweithredu'n fwriadol i herio annhegwch, nid dim ond safiad niwtral ydyw. Ydym, rydyn ni'n arweinwyr mewn addysg, ac ni allwn, felly, ddangos ymlyniad gwleidyddol o gwbl. Ond dwi am i ni ddeall nad gweithred wleidyddol yw bod yn wrth-hiliol. Mater o gyfiawnder ydy o. ac mae'n wirioneddol bwysig i ni gofio hynny, oherwydd weithiau, wrth geisio bod yn niwtral, rŷn ni'n gallu gadael bod yn wrthiliol ar ôl. Ac wrth i ni symud drwy'r sesiwn dysgu proffesiynol hon, gobeithio y gallwch aros am funud i fyfyrio. Dwi am gymryd saib bwriadol i'ch helpu i wneud hynny, oherwydd mae'n bwysig eich bod yn myfyrio, oherwydd mae'n rhan bwysig iawn o'r gwaith hwn. Felly, mae gen i ddyfyniad fan hyn am ddewrder. Dyw dewrder ddim yn golygu peidio bod ofn. Mae'n golygu peidio a gadael i ofn eich stopio. Gall siarad am hil a hiliaeth fod y peth anoddaf a wnawn ni fel pobl ym Mhrydain. Mae'n anodd, mae'n flêr, mae'n ddyrys ac mae'n gymhleth. Weithiau, allwn ni ddim meddwl am y geiriau i'w defnyddio oherwydd fel gwlad, fel cenedl, ry'n ni heb siarad am hil mor llawn ac mor agored ag y dylen ni fod wedi wneud. Mae llawer o wahanol lyfrau a phodlediadau y gallwch wrando arnynt i ddysgu mwy a dod i ddeall yn well a hefyd i roi'r dulliau a'r sgiliau hynny i chi er mwyn teimlo y gallwch gael y sgwrs a hefyd i roi mwy o ddealltwriaeth i chi o'r geiriau y dylid eu defnyddio heddiw. Ond mae un dull myfyrio ar dde'r sgrin fan hyn. Mae'n hollol iawn i chi boeni a bod braidd yn nerfus am gael y sgyrsiau hyn, ond mae'n bwysig i ni dorri drwy hynny, oherwydd ni all ein lefelau o deimlo'n anghyffyrddus fod yn gymaint o ffocws i ni. Rydym ni wedi osgoi yna cael y sgyrsiau hyn am hiliaeth, oherwydd mae'n digwydd mewn ysgolion. Mae ysgolion ar ben eu hunain yn llefydd gwych, lle mae arweinwyr y rhan fwyaf, y mwyafrif llethol a dweud y gwir, yn ceisio rhoi pob dysgwr wrth galon y cwricwlwm, yr ystyriaethau a'r penderfyniadau sydd wrth galon pob penderfyniad a wneir. A deud y gwir, byddai'n ffôl meddwl nad oes hiliaeth yn ein hysgolion. Mi wn fod Comisiynydd Plant Cymru wedi cynhyrchu adroddiad rai blynyddoedd yn ôl yn nodi'n glir nad yw hiliaeth ddim yn digwydd mewn ysgolion yng Nghymru. Nid ydy o'n digwydd, neu ddim pan fydd yn digwydd, ydyn ni'n barod ac wedi ein harfogi i glywed amdano er mwyn ein i'n dysgwyr i gyd fynd wrth symud ymlaen. Felly mae'n teimlo'n anghyfforddus i siarad am hil yn hollol normal ac iawn a derbyniol. Dal ati a dyfalbarhau i'w dewrder, lle y mae bod yn ddewr yn camu mewn ac angen bod yn ddewr. Felly'r dull hwn a welwch ar dde eich sgrin fan hyn, wnes i ddim ei ddatblygu fy hun. Dod yn wrth-hiliol ydyw ei enw, ac mae wedi ei rannu'n fras yn dair rhan, y parth, neu rhan ofn, y rhan dysgu, a'r rhan twf. Dwi am edrych arno a gwneud dau beth yr hoffwn i chi fyfyrio arnyn nhw. A lle rydych chi'n eistedd yn bersonol, ac yna meddwl ble y mae'ch ysgol chi yn eistedd. a allai fod mewn nifer o wahanol lefydd, ar wahanol bethau, ac mae hynny'n hollol iawn hefyd. Ond mae'n bwysig cymryd rhan yn y myfyrio hwn. Dwi'n gobeithio wrth i chi symud drwy'r gwahanol gyfleoedd dysgu proffesiynol hyn, eich bod dros amser yn teimlo eich bod yn dod yn fwy hyderus yn bersonol ond hefyd fel ysgol ac yn arwain ysgol, mae eich ysgol mewn cyflwr mwy datblygedig hefyd. Felly, arhoswn am funud. Meddyliwch. Treuliwch tua chwarter awr i feddwl amdanoch chi fel unigolyn, ond hefyd am eich ysgol. Beth yw'ch sefyllfa chi fel ysgol? Oherwydd mae hyn yn eich helpu i fyfyrio ar ddysgu proffesiynol pellach y gallai eich ysgol chi ei ddefnyddio ond hefyd eich tîm arweinyddiaeth, a gall hynny fod yn ddefnyddiol. Felly, myfyrio pellach. Hoffwn i ni feddwl lle rydyn ni'n eistedd o ran y tri pheth cyffredinol hwn. Meddwl am ein gweledigaeth, pwrpas moesol a chyfeiriad strategol, meddwl am ymddygiad a modelu arweinyddiaeth a meddwl am lywodraethu ac atebolrwydd. Felly, mae gennyf gyfres o gwestiynau fan hyn. Gallech yn hawdd fod eisiau myfyrio ar y cwestiynau hyn gydag aelodau eraill o'ch tîm arweinyddiaeth, p'un ai'n meddwl am eich arweinwyr canol yn yr ysgol neu ond am eich uwch arweinwyr a'ch llywodraethwyr. Ond mae'n bwysig ystyried, oherwydd os na stopiwn ni feddwl yn eithaf strategol am ble rydyn ni'n eistedd, mae'n anodd penderfynu weithiau pa waith sydd angen ei wneud ar bolisi, efallai, neu sut mae staff wedi fy ngweld i fel arweinydd, modelu sgyrsiau dewr neu feddwl am lywodraethu ac atebolrwydd. Gallwn ofyn, sut y mae tegwch Hil yn bwydo trwadd i sut y mae llywodraethwyr yn ein dal yn atebol drwy eu cwestiynu? Felly, gallech fod eisiau gwneud hyn rwan o bosib, neu fynd â'r peth yn ôl at eich timau arweinyddiaeth i'w drafod gyda nhw. ond maen nhw yn gwestiynau pwysig iawn i helpu chi i ddeall lle rydych chi arni fel ysgol. Gan gyfeirio'n gynharach at arddull fy Nain, fe soniais hefyd am ei phroses meddwl a'i huchelgais, nid yn unig ar gyfer ei dysgwyr, nid yn unig ar gyfer ei theulu, ond ar gyfer ei chymuned, a faint o ysgolion sy'n cael eu labelu'n ysgolion cymunedol ac yn gweld eu hunain felly. Ond beth sydd angen i ni ei wneud yw myfyrio ar faint y rhyngweithiwn ni â'r gymuned mewn gwirionedd. Am amrywiol resymau, nid yw'n staff yn byw yn y gymuned yn aml. Ond mae'r ysgol yn gwasanaethu gyda'r gymuned a staff felly'n gyrru mewn gweithio'n hynod o galed cyn mynd adref i ofod daearyddol gwahanol. Ac os na feddyliwn am ba mor aml y rhyngweithiwn ag aelodau o'r gymuned y tu allan i'r diwrnod ysgol a thu allan i ofod daearyddol yr ysgol, efallai na fyddwn ni'n cyflawni'n iawn beth rydyn ni eisiau ei gyflawni, ond gallwn hefyd fod yn colli cyfle i ddatblygu. sef datblygu perthynas gref, ddi-ffiant a gwirioneddol gyda phobl sy'n cyflawni amrywiol rolau yn yr union gymuned honno. A dyna beth wnaeth fy nain i. Roedd yn teimlo'n angerddol iawn bod ei hysgol yn ysgol gymunedol ac roedd byw yn y gymuned honno mae'n debyg yn ei gwneud yn llawer haws iddi hi fyw'r uchelgeisiau hynny y tu allan i gât yr ysgol. Mae'n bwysig i ni ddeall bod arweinyddiaeth yn effeithio ar ddiwylliant, cwricwlwm, polisi ac felly'r cyfle ehangach hwnnw i bob dysgwr allu ffynnu. Ac os meddyliwn am ddysgwyr wrth galon hynny, wrth galon yr ecosystem honno, y meicrosystem os hoffech chi, yna mae'r mesosystem y tu allan ac mae'r macrosystem, ac yna wedyn mae'r crono system ehangach, y rhyngweithio cymdeithasol ehangach hwnnw y mae ein dysgwyr yn ei wynebu. Ond, rŷn ni'n eistedd yn eithaf agos i'w microsystem. Felly beth rydyn ni'n ei wneud? Mae ein potensial yn aruthrol ac ni allwn or-bwysleisio hynny a'n bod yn cael cyfle effaith anferth ar sut y mae'r dysgwyr yn gweld eu hunain. ac mae'n bwydo i hyder dysgwyr i feddwl y medrant fod yn bobl sy'n dylanwadu ar benderfyniadau yn y gymdeithas ehangach wrth iddynt dyfu i fyny. Felly, mae'n bwysig i ni ddeall ein lle, ond hefyd ein cyfrifoldeb. Weithiau, nid oes gennym ni'r cyfle i fyfyrio ar bŵer ein hawdurdod fel arweinwyr yn ein ysgolion, felly mae llwyth o gyfle yma i gael effaith uniongyrchol ar newid. Oes, mae gennym ni arweinwyr gwerthfawr, a dyw'r diwrnod ysgol byth yn ddigon hir, a'r pwysau gan lywodraeth o hyd yno, gan awdurdodau lleol neu ymddiriedolaethau academi a chadwyni. Ydy, mae hyn i gyd yn wir. Fodd bynnag, os cymerwn ni funud i feddwl, mae gennym ni gymaint o obaith a chyfle i greu a gwneud gwahaniaeth mawr. Dyna beth y mae ein dysgwyr ni yn ei haeddu, a deud y gwir. Maen nhw'n haeddu eglurder gennym ni fel arweinwyr i fod yn glir am ein pwrpasau moesol, beth yw ein gwerthoedd a sut ydyn ni'n ymrwymo i sicrhau eu bod wedi eu hadlewyrchu yn ein cwricwlwm, yn ein polisïau a'n diwylliant ysgol, a hynny yn gyffredinol. Felly, mwy o fyfyrio i chi fel arweinydd. Rwan, dwi eisiau i chi ystyried Pryd sylloch chi gyntaf ar eich hunaniaeth hil eich hun mewn gofod arweinyddiaeth? Ydych chi erioed wedi profi braint hiliol, a phryd wnaethoch chi adnabod hynny? Ydych chi erioed wedi teimlo'n hiliol ymylol mewn lleoliad proffesiynol? Sut mae eich hunaniaeth hil yn dylanwadu ar argraff pobl eraill o'ch awdurdod, a phryd y gwnaethoch chi deimlo chi'n anghyffyrddus gyntaf wrth drafod hil fel arweinydd? Cwestiwn arall, ydych chi erioed wedi trafod hil fel arweinydd gydag arweinwyr eraill, neu gyd-weithwyr o bosib? Mae'n bwysig ein bod ni'n croesawu'r adegau myfyrio hyn, er ei bod yn teimlo'n anghyfforddus, oherwydd dwi'n deall, drwy siarad o brofiad fel arweinydd ysgol, fy mod yn teimlo bod argraff pobl eraill o lefel fy awdurdod yn wahanol oherwydd fy hunaniaeth hil. Pe bai teuluoedd newydd yn ymuno â'r ysgol, plant newydd yn ymuno â'r ysgol, staff newydd hyd yn oed yn ymuno â'r ysgol ac yn fy ngweld fel dirprwy bennaeth ac weithiau'n gweithredu fel pennaeth dros dro, mae argraff pobl wedi bod yn wahanol. Felly fe hoffwn i chi feddwl sut y mae Hil wedi dangos ei hun yn eich arweinyddiaeth chi, a pha mor gyffyrddus oeddech chi'n ei drafod. Bydd y myfyrio hwnnw'n ein helpu i symud ymlaen at feddwl ac ystyried beth yw arweinyddiaeth ddi-hiliol o'i gymharu â safiad arweinyddiaeth wrth-hiliol. Felly, os meddyliwn am y gwahanol ddimensiynau ar arweinyddiaeth, sef y golofn gyntaf yn a'r golofn nesaf yn y canol, mae safiad arweinyddiaeth ddi-hiliol yn y golofn olaf yn safiad arweinyddiaeth wrth-hiliol. A dwi am sôn am gwpwl o bethau, oherwydd gallwch ddarllen y gweddill eich hun, a treulio munud i feddwl, ond o ran dull polisi, dyma bethau i ddechrau eu gwneud yn yr ail golofn. Cam di-hiliol fyddai bod gennych chi bolisi cydraddoldeb ac amrywiaeth, a cham gwrth-hiliol fyddai bod archwiliadau cydraddoldeb hil yn cael eu cwblhau. Byddai'r systemau recriwtio a diogelu'n cael eu harchwilio am ragfarn hiliol, oherwydd gwyddom fod hynny'n digwydd, a'i fod yn digwydd nid efallai yn ein hysgolion ein hunain, ond gwelsom achosion eraill lle y mae hynny wedi digwydd. Y plant hynny, y dysgwyr sy'n dod o darddiad ethnig Affricanaidd neu Garibïaidd, da ni'n gwybod, yn ôl yr ystadegau gwladol, ei bod yn llawer mwy tebygol o gael eu gwahardd neu o dderbyn gwaharddiad cyfnod penodol mewn ysgolion. Ac mae hynny yna yn bwydo i'r cysyniad o oedolyn eiddio lle y cymerir yn ganiataol yn aml fod plant du a brown yn hŷn nag y maen nhw, ac felly'n fwy cyffyrddus yn ymddwyn fel y maen nhw. ac felly'n wynebu'r sancsiwn caletach hwnnw. Dydyn ni ddim wedi cael ein hyfforddi i wybod am y gwahanol gysyniadau hyn. Er hynny, gall yr ymddygiad hwnnw fod yno oherwydd y rhagfarn cynhenid hwnnw o gael ein cymdeithasoli fel hyn. Felly, dyma un enghraifft. Ac un arall ar y sleid ganlynol hon yw meddwl am eich atebolrwydd eich hunain fel arweinwyr. Yr ail un o'r top fan hyn, lle y gallwn feddwl o bosib bod y cyfrifoldeb i ymdrin gyda hyn yn eistedd gyda phobl eraill neu gyda'r adran adnoddau dynol, fodd bynnag, os ydyn ni fel arweinwyr yn bod yn weithredol wrth hiliol, ry'n ni'n gwreiddio gwrth-hiliaeth wrth reoli perfformiad yn ein sgyrsiau, ac mae gennym ni drosolwg ar beth sy'n digwydd. Nid dweud y dylen ni wrthod cymorth adnoddau dynol ydw i. Dylen ni'n sicr eu cynnwys. Ond ddylen ni ddim dweud mai cyfrifoldeb rhywun arall yn llwyr ydi o, ac osgoi ein hatebolrwydd ein hunain. Felly gweithredu, felly dw i am i chi gymryd deg munud, pump neu ddeg munud i ystyried, i gael golwg ar y gwahanol ddimensiynau hyn. Dwi am i chi feddwl am y dimensiynau hyn a pha mor wrth-hiliol ydy eich ysgol chi a beth y mae'r arweinyddiaeth yn ei wneud a pha mor ddi-hiliol yw hynny, oherwydd mae bod yn ddi-hiliol yn oddefol a ddim yn herio pethau fel y dylen ni fod yn gwneud. Oherwydd gallwn ddweud pethau fel 'dyna'r ffordd rydyn ni'n gwneud pethau fan hyn', ac wedi ei gwneud fel hyn erioed. Rhaid i ni ddechrau sylwi nad ydy hynny'n ddigon da os ydym ni eisiau i'r systemau tegwch hyn gael eu cynnal, a ninnau'n dal i wneud yr un peth ag arfer ac os am eu gweld yn dechrau newid i weithredu'n decach rhaid i ni ddechrau ymddwyn yn wahanol. Felly, os hoffech chi gael seibiant bach o ddydwn i 5 i 10 munud, da ni wedi gwneud llwyth o waith hyd yn hyn, a llwyth o wrando hefyd. Gobeithio eich bod wedi gwneud llwyth o siarad a sgwrsio. Felly, beth am gymryd seibiant o 5 i 10 munud ydw ni, a dychwelwch yna i'r dec. Iawn. Gobeithio bod pawb wedi cael seibiant bach a mwynhau, neu beth bynnag. Mae hwn yn rhodd symudol sy'n ein helpu i ddeall y gwahaniaeth rhwng bod yn ddihiliol a gwrthhiliol. Dwi'n hoffi ei ddefnyddio oherwydd weithiau mae'r gwahaniaeth rhwng y ddau mor fach, mae'n anodd ei ddeall yn iawn. Felly, os edrychwn ar y golofn ar y chwith, pobl weithredol hiliol sy'n treulio llawer iawn o'u hegni'n ceisio cyrraedd y gofod hwnnw o annhegwch cymdeithasol, anghyfiawnder hiliol, os meddyliwn am y pafin symudol a'i ddiweddbwynt yn anghyfiawnder cymdeithasol ac annhegwch hiliol, a chredu bod rhai hiliau'n uwchraddol. Mae pobl weithredol hiliol yn treulio llawer o egni'n symud ar hyd y llwybr yn y cyfeiriad hwn, a dw i'n meddwl, er bod y bobl hyn yn bodoli, nad oes llawer iawn ohonyn nhw. Dwi'n dal i gredu dydi'r rhan fwyaf o bobl ddim yn bwriadu achosi unrhyw niwed hiliol, ddim yn gwthio am angyfiawnder hiliol drwy sefyll yn llonydd a gwneud dim am y systemau sy'n bodoli sy'n creu'r canlyniadau annheg hyn oherwydd eu dyluniad. Felly, drwy sefyll yn llonydd, mae gwneud dim yn golygu, O ia, rydyn ni gyd yn cyrraedd yr un lle. ond efallai'n cymryd ychydig yn hirach i wneud hynny. Ond mae pobl wrth-hiliol yn gweld y system, gweld y llwybr, a ddim yn hapus amdano, ac felly'n gweithio'n weithredol a rhagweithiol yn ei herbyn. Rhagweithiol ydy hynny. Gweithredol. Nid oes angen i weithredu fod yn brotest fawr, nid oes angen iddo fod yn beintio rhedwyr. Ddim o gwbl. Gwrth hiliaeth yw gwneud y camau bychain, drwy sylwi, drwy archwilio, drwy gael sgwrs, drwy gwblhau'r dysgu proffesiynol hwnnw. Felly gallwn deimlo bod yn rhaid i wrth hiliaeth fod yn ddatganiad mawr sy'n digwydd. Mae gwrth hiliaeth yn dechrau pan rydyn ni yn sylwi ar bethau ac yna yn cymryd y camau bychain hynny fydd yn arwain at newid dros amser. Ond, gall deimlo'n anodd weithiau, yn enwedig pan fyddwch chi fel arweinydd gydag un uchelgais i'r ysgol ac eraill efallai ddim yn barod am hynny eto. Felly, ein cyfrifoldeb ni fel arweinwyr yw meddwl am sut y gallwn ni helpu pobl i symud yng nghyfeiriad y weledigaeth rydyn ni'n ei chyflwyno a'r cymorth sydd ei hangen arnom i wneud hynny. Felly, fel arweinwyr, mae'n holl bwysig ein bod yn deall sut beth yw arweinyddiaeth wrth-hiliol, oherwydd yn anffodus mae pobl ifanc yn wynebu hiliaeth mewn ysgolion, yn ein meithrinfeydd a'n lleoliadau gofal plant blynyddoedd cynnar, yn ein colegau a'n prifysgolion, oherwydd mae ysgolion yn ficrocosmau, ac mae gofodau dysgu'n ficrocosmau o gymdeithas yn gyffredinol. Mae'n bwysig ein bod yn clywed am rai o'r profiadau y mae pobl ifanc yn eu hwynebu, ac fe gyfeiriais yn gynharach at adroddiad Comisiynydd Plant Cymru ar hiliaeth yn ysgolion a lleoliadau eraill yng Nghymru. Felly, cofiwch ei ddarllen, ond weithiau mae hefyd yn dda iawn clywed gan bobl ifanc ar ôl i ni wylio hwn, a hoffwn i chi fyfyrio ar y cwestiynau i'r dde o'r clip YouTube ac mae'r cyfeiriad ar ei gyfer hefyd ar y sgrin a fydd hyn yn eich helpu i ddychwelyd ato yn nes ymlaen. Pwyntiwch hefyd os oeddech chi hefyd eisiau gwneud hyn gyda staff.

Pan fydd hiliaeth yn digwydd yn ein hysgolion, beth ydyn ni yn ei wneud? Ble rydyn ni'n mynd am gymorth? Ac ydy'r holl staff, beth bynnag ei rôl, ydy'r holl staff yn gwybod beth i'w wneud? Rhaid i hiliaeth gael ei ystyried fel mater diogelu, oherwydd mae o'n effeithio ar sut y mae pobl ifanc yn teimlo amdanyn nhw'u hunain, ac mae hynny yn cael effaith gorfforol a meddyliol, a gall amharu o ddifri ar ba mor dda y mae dysgwyr yn ffynnu yn y llefydd hyn. Felly, mae angen i ni edrych arno felly, ac o'r erwydd, rydyn ni'n gwybod bod angen gweithdrefn glir i'w dilyn ar gyfer pob aelod o staff os ydyn ni'n meddwl am ddatgelu fel rhan o amddiffyn plant yn effeithiol a'r categorïau amddiffyn plant, a bod staff yn gwybod beth i'w wneud os ydy person ifanc yn datgelu rhywbeth, rhywbeth, oherwydd rydyn ni'n cael hyfforddiant blynyddol, mae'n ofynnol. yn statudol wrth gwrs, ac hefyd yn sicrhau fod staff yn gwybod beth i'w wneud oherwydd rydyn ni'n cymryd diogelu dysgwyr o ddifri. Rhaid i hiliaeth gael ei weld fel bod o dan yr ymbarél hwnnw ac felly bod gweithdrefnau i'w dilyn i'n cynorthwyo. Ac hefyd mae'n bwysig ein bod yn gwybod ein bod yn gwneud ein gorau dros y bobl ifanc hyn. Dw i o Apex Educate, ochr yn ochr â dangos y cerdyn coch i hiliaeth, Show Racism the Red Card, wedi rhoi cyhoeddiad at ei gilydd o'r enw Eradicate Racism in Learning Organisations. Mae llwyth o ganllawiau ynddo. Mae o am ddim i'w lawr lwytho hefyd, ac mae o am ddim fel dogfen. Ac mae'n egluro o ran beth i'w wneud pan fydd rhywun yn datgelu. a'r mwyaf systematig y gallwn fod am hyn, a mwya yn y byd y gallwn gael beth y meddyliwn yn bersonol fel unigolion allan ohono, y gorau fydd hi i bawb. Oherwydd, pan fydd person ifanc yn dweud bod rhywbeth hiliol wedi digwydd iddyn nhw, dydy o ddim yn golygu ein bod ni fel arweinwyr yn dweud, 'Ia, hiliaeth ydi hynny, ond ein bod ni yn ei gymryd o ddifri a'i drin fel digwyddiad hiliol, ac ymchwilio iddo felly. Fel canlyniad beth fydd bynnag, beth fydd y canlyniad hwnnw? Pa waeth beth fydd y canlyniad? Fodd bynnag, mae rhoi'r person ifanc yn y canol yn sicrhau ein bod yn ôl-ddilyn efo nhw'n hanfodol bwysig. Mewn ysgolion a gofodau dysgu, rydyn ni wedi cael yn dysgu am hiliaeth fel digwyddiad ynysig ar ei ben ei hun, a chyfeirio atyn nhw fel digwyddiadau hiliol. Ac mae hynny'n ein hatal ni rhag gallu deall sut y gall un peth ddigwydd mewn un flwyddyn a digwydd eto. ymhen deg neu bum mlynedd ddudwn i, ac y gallai ysgogi sut oedden ni'n teimlo'r tro cyntaf y digwyddodd. Ac nid yn unig hynny, gall yr effaith ganlyniadol readru i lawr i deuluoedd, felly profiad sy'n croesi'r cenedlaethau felly. Rhaid i ni roi llais y person ifanc sy'n datgelu yn y canol. Rhaid i ni fynd yn ôl atyn nhw ac ôl-ddilyn pethau gyda nhw ar ôl y digwyddiad, ac mae sicrhau bod y prosesau hynny yn eu lle'n wirioneddol bwysig. Felly, ar eich sgrin, da chi'n gallu gweld cam deg, a gallwch wneud hyn yn eich, yn eich ysgolion os nad yw'r canllawiau yn eu lle yn barod gennych. Fel y dywedais, cymrwch ddigon amser i'w ddarllen a'i ddeall, a gallwch hefyd ei ddefnyddio fel cyfle dysgu i'ch staff. Felly, mae'n rhoi eglurder ar beth i'w wneud pan fydd pobl yn dyst i hiliaeth, a hiliaeth yn cael ei ddatgelu i oedolion. Mae llwyth o bobl yn ansicr pa eiriau i'w defnyddio wrth glywed am hiliaeth, yn enwedig wrth ei glywed gan oedolion yn stafell y staff yn y dosbarth lle nad oes efallai ddysgwyr yn bresennol. Weithiau mae hiliaeth yn cyfeirio at deuluoedd neu ddisgwyliadau is, neu gyfeirio at edrychiad plentyn a gwneud sylwadau sarhaus felly. Ac fel oedolion, yn enwedig fel arweinwyr, rhaid i ni gofio, os byddwn yn gadael i'r sylwadau hynny fynd, rydyn ni'n dangos yn ddieiriau ein bod yn eu derbyn. er yn fewnol, ein bod efallai'n brwydro gyda beth i'w ddweud a sut i'w ddweud. Felly, ar eich sgrin, mae 'na rai pethau i chi ddechrau arnyn nhw i'ch helpu i gael y sgyrsiau hynny ac i ddechrau'r sgyrsiau hynny. Felly, doedd dim angen hynny. Neu ydy hil y person yn berthnasol i'ch stori chi? Mae'n ddrwg gen i? Beth? A chael pobl i? Felly, weithiau mae cael opsiwn arall i bobl ail-adrodd beth ddywedson nhw'n ddigon i bobl sylweddoli bod beth maen nhw wedi ei ddweud yn anghywir. Roedd uh, y rhan honno yn, yn galed iawn. Felly, beth am gymryd seibiant a dychwelyd i'r dec pan fyddwn wedi meddwl am sut i gynnwys ein staff ar y siwrne hon gyda ni. Mae arwain ar wrth-hiliaeth yn wirioneddol bwysig. Mae'n bwysig i ni gael ein gweld fel y person sy'n creu'r newid hwnnw, sy'n arwain y newid o bosib. Ond rhaid i ni ddod â phobl eraill ar y siwrne gyda ni. Rŷn ni'n gwybod y gall arweinyddiaeth fod yn lle unig iawn i fod weithiau, ond mae llawer y gallwn ei ddysgu oddi wrth Gwyddau. Ie, gwydd. Mae gwydde'n defnyddio dull arwain pwerus a phwrpasol iawn, a gallwn ddysgu gwahanol ddulliau a gwersi oddi wrthyn nhw, yn ymwneud â chyfeiriad cyffredin a bod â phwrpas cyfunol. Yr ail beth yw cylchdroi'r cyfrifoldeb am arwain a gwneud yn siŵr ein bod yn dosbarthu cyfrifoldeb arweinyddiaeth. A'r trydydd un fan hyn fel y gwelwch ar y sgrin yw annog eraill ac ymarfer dull o rannu cyfrifoldeb a rhannu gofal sy'n gofalu am bobl eraill. Efallai y byddwch yn meddwl bod ystyried gwyddau braidd yn rhyfedd, a dangos fideo am wyddau, o bosib yn ein helpu i feddwl sut y gallwn gynnwys pobl eraill ar y siwrne gyda ni, ond mae rheswm iddo. A gobeithio bydd y cwestiynau ar eich sgrin yn rhai pwrpasol iawn i'ch helpu i fyfyrio ar strwythur eich ysgol, eich deillo arwain ac o geisio sicrhau cefnogaeth i bobl eraill. Dwi am bwyso'r botwm i chwarae'r fideo, ac fe gawn ni wylio'r fideo fer hon, ac yna byddwn yn ail ddod ynghyd ar ddiwedd y fideo a meddwl sut y gallwn symud ymlaen.

Felly, gobeithio fod y cwestiynau hynny am eich dull arweinyddiaeth a'r cwestiynau i'ch helpu i fyfyrio ar sut y gallwch gynnwys eich cydweithwyr ar y siwrne hon yn ddefnyddiol. Mae'n fideo da iawn i'w ddangos, efallai, i wahanol grwpiau o arweinwyr yn eich ysgol, a meddwl sut y maen nhw'n grymuso eraill i gyflawni'r un amcanion a'r weledigaeth yr ydych chi wedi'i chyflwyno. Mae'r sleid hon, fe welwch, yn dangos yn glir pa mor anodd y gall hi fod weithiau i ennill dealltwriaeth ddofn o sut y gall hiliaeth gyflwyno ei hun a dangos ei hun yn ein gofodau dysgu, yn ein sefydliad, oherwydd yn aml rydyn ni'n canolbwyntio ar yr hyn a ellir ei weld, beth sy'w ei weld yn glir. p'un a fod hynny yn aer gwarth a ddefnyddwyd neu'n ymddygiad neu weithred arall. Ond beth sydd ei angen i ni fynd at ei wraidd yw'r peth cudd, beth sydd o dan wyneb y dŵr o ran gwerthoedd a rhagdybiaethau pobl. A hefyd, credoau a meddylfryd pobl, oherwydd dim ond wedyn y byddwn yn mynd at wraidd pethau, a gallwn wedyn geisio ail-weithio pethau ac annog pobl i newid y gwerthoedd hynny i gyd-fynd yn well â bwriadau'r ysgol. A weithiau, gall hyd yn oed gyflwyno'i hun fel rhagfarn uniaethu. Heb hyd yn oed sylweddoli, gallwn ddechrau penodi pobl sy'n debyg i ni ein hunain. Felly, os edrychwn ar y cartŵn yn y gwaelod, mae'n dweud, a bod yn onest, Dinsdale, ni'n hoff iawn o'r sut rydych chi'n edrych. Mae llwyth o ymchwil wedi cael ei wneud i gefnogi'r ffaith bod pobl sydd ag enwau sydd ddim yn swnio'n Saesnigedd iawn ddim yn mynd mor bell yn y broses recriwtio ag a ddylen nhw, oherwydd rhagfarn pobl. Mae'n cyflwyno'r rhagdybiaethau sy'n gysylltiedig â beth yw enw rhywun, sut mae rhywun yn edrych, a bod hynny wedi cael ei sylwi a'i gefnogi. Felly, rhaid i ni feddwl fel arweinwyr am ein prosesau recriwtio a'r cyfleoedd rydyn ni hefyd yn eu rhoi i ddysgwyr i weld eu hunain a phobl eraill wedi eu hadlewyrchu yn y cwricwlwm. Felly, o oedran ifanc ni fyddai plant yn meddwl mai ond pobl benodol sy'n cyflawni rholod. A fel o'n i'n deud, o oedran ifanc ni fyddai plant yn meddwl mai ond pobl benodol sy'n cyflawni rolau penodol, ac rydyn ni'n gwneud hyn yn dda iawn mewn ysgolion o ran rhywedd. Ond, rhaid i ni hefyd fod yn ymwybodol a gwneud ymdrech fwriadol gyda hil hefyd. Nawr, fe hoffwn i chi fyfyrio ar yr astudiaeth achos a'r senario hon, a meddwl am beth fyddech chi, neu allech chi ei wneud, a sut fyddech chi'n ymateb. Neu, pe bai'r senario yma wedi digwydd yn eich ysgol chi, sut fysa chi wedi ymateb? Felly'r sefyllfa yw bod eich ysgol chi yn rhedeg mis hanes du llwyddiannus pob mis hydref. Mae presenoldeb da yn y cyfarfodydd bareuol a disgyblion yn mwynhau'r gweithgareddau. Fodd bynnag, mae rhiant wedi e-bostio yn dweud, Pam fod fy merch ond yn dysgu am gyfraniadau du ym mis Hydref? Pam fod gweddill y cwricwlwm yn dal i roi ffocws ar naratifau Ewropeaidd gwyn? Yn breifat, mae rhai staff yn teimlo bod hyn yn feirniadaeth annheg ac eraill yn teimlo'n dawel anghyfforddus am y peth. Fel arweinwyr, gallwn ymateb yn amddiffynnol. gyda syndod efallai, neu gredu bod dathliad symbolaidd yn unig yn ddigon. Fel tîm, p'un ai chi eich hun fel pennaeth neu brifathro neu fel dirprwy bennaeth neu fel tîm arweinyddiaeth ehangach, sut bynnag, ond hoffwn i chi drafod y senario yma oherwydd gallwn ruthro i'w amddiffyn oherwydd bod ein bwriadau'n rhai da, a'i fod hefyd yn llwyddiannus iawn. Ond felly, beth yw'r broblem? Ond mae rhaid i ni dyllu dan yr wyneb ychydig, cwestiynu pethau ychydig ymhellach. Felly, dyma rai cwestiynau yr hoffwn i chi eu hystyried. Yn gyntaf, ydy'r adborth yn ymosodiad neu'n gyfle? Yr ail gwestiwn, beth y mae ein cwricwlwm ni yn edrych fel ym mis Tachwedd? Mawrth, Gorffennaf, adegau eraill o'r flwyddyn. Cwestiwn 3. Gwybodaeth am pwy sy'n cael ei normaleiddio'n safonol, ac yn ddi-ofyn felly, gwybodaeth pwy sy'n cael ei neillduo. Cwestiwn 4. Ydyn ni'n ychwanegu amrywiaeth neu'n trawsnewid strwythurau gwybodaeth yn ein cwricwlwm? A'r cwestiwn ola, rhif pump, beth fyddai angen i ni ei wneud fel arweinwyr i ddiwygio'r cwricwlwm yn barhaus? Felly, beth yw'r ateb, beth sydd angen i ni, i ni ei wneud? Er mwyn cefnogi addasu'r cwricwlwm, ewch i ffwr i gael sgwrs ac yna dychwelwch i'r dec. Gobeithio fod hynny'n ddefnyddiol a bod Darpl yn gwneud gwaith da ynghylch y cwricwlwm. Dw i hefyd yn cefnogi gwahanol ysgolion a gofodau dysgu i ddatblygu eu cwricwlwm, felly eto, os ydych wedi meddwl am eich camau nesaf a beth fyddai rheini yn edrych fel neu os hoffech chi gael sgwrs bellach am y cwricwlwm, cofiwch gysylltu. Mae Prifysgol Melbourne yn rhywle na fues i ynddi erioed, ond dwi'n hoffi eu cynllun gweithredu nhw yn fawr iawn. Dwi'n hoffi'r meddwl strategol, y ffaith bod amcanion clir ar y top a'r weledigaeth uwchben hynny, a bod canlyniadau penodol yn erbyn pob amcan. Maen nhw wedi meddwl am sut y mae cysylltu i flaenoriaethu strategol a'r ffactorau allweddol sy'n cyfrannu ar y gwaelod. Dwi'n siŵr nad yw eich cynllun chi yn edrych unrhyw beth fel y cynllun penodol hwn, ond mae pawb yn gwybod am gynllun gweithredu Cymru wrth-hiliol. Mae pawb yn gwybod am y gwahanol ofynion a'r gwahanol amcanion, yn enwedig ynghylch yr ochr addysg, sydd yn beth gwych, wrth gwrs. Mae gan bawb gynllun cydraddoldeb strategol yn eu hysgolion a'u gofodau, felly rydyn ni'n eithaf cyfarwydd bod angen gweithredu strategol yn ein sefydliadau dysgu yma. Ond dwi yn hoffi'r enghraifft yma, er nad oes ganddi ddim i'w wneud â'r cynllun gweithredu Cymru wrth hiliol, dim cysylltiad o gwbl, ond mae'n weledol iawn. Tybed a yw eich staff chi i gyd yn glir ynghylch beth yw eich blaenoriaethau gwrth-hiliaeth, y gweithredu y mae'ch ysgol chi wedi'u gyflawni eisoes neu wedi ymrwymo i'w gyflawni? Oherwydd os na nodwn ni hyn yn glir yn weledol, gallwn weithiau fel arweinwyr ddal ein gafael arnyn nhw, ond gall fygy'r broses o gyfathrebu'r gwaith caled rydyn ni'n ei wneud i gyflawni'r nod hwn. Felly, lle bo'n bosib, fe hoffwn i chi ystyried eich cynllun gweithredu eich hunain a meddwl am ba mor weledol ydy'r cynllun hwnnw i'ch holl randdeiliaid, ond yn enwedig i'ch staff sydd angen iddyn nhw wthio hyn yn ei flaen gyda chi. Dwi am i chi feddwl am greu rhywbeth gweledol ac yna ystyried y cwestiynau canlynol. Sut fyddech chi'n diwallu'ch amcanion chi? Oes unrhyw agweddau ar eich cynllun gweithredu sydd wedi ei nodi'n ysgrifenedig eisoes ac yn eithaf risg uchel, a pha gamau allech chi eu cymryd i'w lliriaru? A dwi hefyd am i chi feddwl am risg mewn gwahanol ffordd. Un risg dydyn ni ddim yn meddwl digon amdani mewn ysgolion yw'r risg bod rhywun yn cael gafael ar hyn a'i ddefnyddio i dargedu eich ysgol chi yn eithaf negyddol. Felly, dw i'n sôn yma am bethau fel trolio ac am ddefnyddio'r cyfryngau cymdeithasol, oherwydd weithiau dydyn ni ddim yn meddwl am hynny, oherwydd da ni'n gwybod bod hyn oherwydd bod gan bob plentyn ymdeimlad o berthyn a gofyn i'r staff ac fel arweinwyr sy'n ceisio gwneud ein gorau i feithrin yr ymdeimlad hwnnw. Weithiau mae pobl yn gallu cam-ddeall beth rydyn ni'n ei wneud gan arwain at brofiad eithaf negyddol ar-lein, felly mae rhaid i chi ddechrau meddwl am risg fel hyn hefyd. At bwy allech chi droi am gymorth a beth y mae llwyddiant yn edrych fel? Felly, dyma'ch amser chi i ddod ynghyd. Edrychwch ar enghraifft weledol Melbourne. Meddyliwch am y camau rydych chi eisoes wedi cynllunio i'w cymryd. Mae rhai ohonoch wedi gwneud y gwaith hwn am flynyddoedd bellach, sy'n rhagorol, ond hoffwn i chi feddwl am risg a sut y gallwch weu hynny drwy beth yr ydych yn ei wneud a'ch ystyriaethau o bethau. Oherwydd, er bod hyn yn bositif, ac rydyn ni'n symud i'r cyfeiriad hwn, a mae Cymru'n symud i'r cyfeiriad cywir hwn, gallai rhai pobl gamddehongli beth yn union ydyw. Felly, rhaid i ni gynllunio ar ei gyfer yn eithaf gofalus. Felly, hoffwn i chi edrych ar eich cynllun gweithredu presennol. Meddyliwch am sut y mae Prifysgol Melbourne wedi cyflwyno eu cynllun nhw. am gyflwyniad eich un chi a hefyd y cwestiynau fan hyn, ac am wneud y curiadau hynny.

Os hoffech barhau â'ch taith dysgu broffesiynol wrth hiliaeth gyda Darpl, ystyriwch ymuno â'n cyfres Arweinyddiaeth Uwch. Mae hon yn gyfres o chwe diwrnod dysgu proffesiynol sy'n cynnwys cyfuniad o ddysgu wyneb yn wyneb â dysgu rithwir. Rydym yn cynnal dau garfan ym mhob blwyddyn academaidd, gyda charfanau yng Ngogledd a De Cymru pob tro. I gofrestru, cliciwch ar y ddolen ar y sleid neu

y gellir ei gysylltu â'u cynlluniau gwella neu gynlluniau datblygu ysgol i'w helpu i ddod yn sefydliadau dysgu gwrth-hiliol. Am ragor o wybodaeth am ddod yn ysgol dan, cliciwch yr ar y ddolen a llenwch y ffurflen ymholiad. Diolch yn fawr, a gwela ti am y tro.

yr yr gwydde wnaethon ni uh, edrych ar uh, ychydig uh, sleidiau yn ôl. Ac mae fy nghod QR i ar gyfer Apex Educate i weld yn fan hyn ar y sgrin ar eich cyfer. Felly cofiwch gysylltu ac rwy'n edrych ymlaen at glywed gennych yn fuan. Cymrwch ofal a hwyl fawr am y tro.